Twelidt f'benniena ta' privileġġi li ftit Lhud setgħu jobsru. Ismi kien Sawl, u Tarsu, belt maestuża taċ-Ċiliċja, kienet il-post fejn ħadt l-ewwel passi tiegħi madwar is-sena 5 wara Kristu. Bħala ċittadin Ruman mit-twelid, kont inġorr status li kien jiftaħli l-bibien mal-Imperu kollu. Din kienet distinzjoni rari, speċjalment għal Lhudi mit-trib ta' Benjamin. Il-ġenituri tiegħi żguraw li kelli l-aqwa edukazzjoni possibbli. Ġewwa Ġerusalemm, kelli l-privileġġ li nitgħallem mingħand Gamaliel, wieħed mill-aktar għalliema rispettati ta' żmienna. Taħt it-tagħlim iebes tiegħu, għaddejt minn studju profond tal-liġi Lhudija, u żviluppajt ħeġġa kbira għat-tradizzjonijiet tagħna. Kull filgħodu, hekk kif ix-xemx kienet titla' fuq Ġerusalemm, kont ningħata għall-istudju bir-reqqa tat-Testi Mqaddsa. Moħħi żagħżugħ kien jassorbi kull tagħlima, kull interpretazzjoni, kull sfumatura tal-liġi b'intensità li kienet tissorprendi saħansitra lill-anzjani. It-taħriġ ma' Gamaliel sawwar mhux biss l-intellett tiegħi, iżda l-ħarsa tiegħi kollha lejn id-dinja. Sirt Fariżew dedikat, konvint li kont inżomm il-verità assoluta f'idejja. L-għarfien tiegħi tal-liġi kien vast, u d-determinazzjoni tiegħi biex nippreservaha kienet saħansitra akbar. Il-kburija li kont inħoss mill-pożizzjoni u l-għerf tiegħi għamitni għall-veritajiet akbar li kienu ġejjin. Ma kontx naf, iżda kull mument tat-taħriġ tiegħi kellu jintuża għal skop ferm differenti minn dak li kont nimmaġina. Dak iż-żagħżugħ mimli ħeġġa u studju li kont ma setax jobsor kif ħajtu kienet se tinbidel kompletament. Imma dan kien biss il-bidu ta' storja li Alla kiteb b'linka li qatt ma stajt nobsor. Il-ħeġġa tiegħi għal-liġi nbidlet f'ossessjoni vjolenti kontra dawk li jazzardaw u jisfidaw it-tradizzjonijiet antiki tagħna. Is-segwaċi ta' Ġess kienu, f'għajnejja, theddida li kellha tinqered akkost ta' kollox. Bl-awtorità mogħtija lili mill-qassisin il-kbar, ippersegwitajt bla ħniena lill-Insara. Kont nidħol fi djarhom bil-forza, niġbed irġiel u nisa lejn il-ħabsijiet, bla ma nitħarrek quddiem id-dmugħ jew it-talb tagħhom. Il-ħniena ma kellhiex post f'qalbi mwebbes mir-reliġjożità. It-tħaġġir ta' Stiefnu baqa' mnaqqax f'moħħi bħal ċikkatriċi tweġġa'. Kont hemm, inżomm il-mantelli ta' dawk li kienu qed iħaġġruh, napprova b'sodisfazzjon il-mewt tal-ewwel martri Nisrani. Wiċċu seren iqwa u jħalli din id-dinja kellu jibqa' jippersegwitani għal snin. Ir-reputazzjoni tiegħi bħala persekutur malajr xterdet. L-Insara kienu jitriegħdu meta jisimgħu ismi, u jien kont niftaħar b'dan. Kont nikkonsidra kull arrest, kull swat, kull sentenza li rnexxieli nikseb kontrihom bħala att ta' devozzjoni 'l Alla. B'ittri uffiċjali f'idejja, tlaqt lejn Damasku, ninsab naqbad bil-għatx għall-mewt. Il-missjoni tiegħi kienet ċara, insib u narresta kull min jimxi fit-triq. Ftit kont naf li dik it-triq kienet se tibdel għal dejjem il-kors ta' ħajti. Il-mibegħda li kont inħoss għall-Insara kienet tant qawwija li ma kontx nikkalkula l-isforzi biex nilħaqhom kull fejn kienu. Kont nivvjaġġa distanzi twal, naqsam il-fruntieri, kollox biex niddefendi dak li kont nemmen li kienet il-fidi vera ta' missirijietna. F'dak il-mument, jien kont l-inqas kandidat probabbli li nsir segwaċi ta' Kristu. Iżda Alla għandu sens ta' ironija li jmur lil hinn mill-fehma limitata tagħna l-bnedmin. Il-persekutur kien wasal biex jiltaqa' ma' dak li tant kien qed jippersegwita. It-triq lejn Damasku kellha tkun ix-xena tal-aktar trasformazzjoni straordinarja li bniedem seta' jgħaddi minnha. Jien, li kont mixi b'awtorità u mibegħda, kont wasalt biex niltaqa' ma' dawl li kellu jgħammex mhux biss għajnejja, iżda l-esseri kollu tiegħi. F'nofsinhar, meta x-xemx kienet fl-aqwa tagħha, dawli sħaħ minn elf xemx dawwarni. Waqajt mal-art, imċajpar, u leħen instema' f'widnejja, Sawl, Sawl, għaliex qed tippersegwitani? Kien Ġess, l-istess wieħed li kont qed nipprova neqred permezz tas-segwaċi tiegħu. L-għama li laqatni kienet aktar minn waħda fiżika. Għal tliet ijiem, għeriqt fl-aktar dlam profond. La kilt u lanqas xrobt, għidt biss fi skiet assolut, nikkonfrontja dak kollu li ħsibt li kont naf. Kull ċertezza li kelli ġġarfet f'dawk il-jiem ta' dlam. Sħabi tal-vjaġġ mexxewni fit-toroq ta' Damasku bħal tarbija mitluqa. Jien, li tlaqt lejn dik il-belt bħala kaċċatur bla ħniena, dħalt bħala raġel imkisser, jiddependi mill-għajnuna tal-oħrajn biex jagħmel kull pass. Fid-dar ta' Ġuda, fit-triq imsejħa d-dritta, stennejt. Il-Fariżew kburi issa kien tnaqqas għal raġel għami u bil-ġuħ, jistenna kelma, sinjal, direzzjoni. Id-dlam estern kien jirrifletti r-rivoluzzjoni li kienet qed isseħħ ġewwa fija. Imbagħad, wasal Ananija. Idejh fuq rasi ġabu lura aktar mid-dawl fiżiku. Meta l-qxur waqa' minn għajnejja, rajt għall-ewwel darba l-verità li tant kont ġilidt kontra. Il-persekutur issa kien ċeda għall-imħabba ta' dak li kien ippersegwita. F'dak il-mument, miet Sawl il-persekutur, u twieled Pawlu, il-qaddej ta' Kristu. It-trasformazzjoni kienet sħiħa u irreversibbli. Ir-raġel li daħal f'Damasku jtefteh bit-theddid tal-mewt ħareġ ixandar il-ħajja li sab f'Ġess. F'ġest sorprendenti tal-grazzja divina, irċevejt missjoni speċjali, li nkun l-appostlu tal-Ġentili. Jien, li qabel kont ngħix marbut bil-limiti dojoq tal-Liġi, ġejt imsejjaħ biex inkisser l-ostakli u nwassal il-messaġġ ta' Kristu lil hinn mill-fruntieri ta' Iżrael. Il-kobor ta' din il-missjoni ħallietni bla kliem. Kif stajt jien, li tant kont ippersegwitajt il-Knisja bil-vjolenza, issa ningħażel biex nwessa' l-orizzonti tagħha? Iżda tgħallimt li l-kobor tas-sejħa t'Alla ma tiddependix mill-merti tagħna, iżda mill-grazzja tiegħu bla qies. Qalbi, li qabel kienet magħluqa għal min mhux Lhudi, issa nfetħet biex tħaddan il-ġnus kollha. Il-ħitan li kienu jifirdu l-Lhud mill-Ġentili bdew jiġġarrfu fil-fehma tiegħi. L-evanġelju li rċevejt ma kienx jaf b'ostakli etniċi, soċjali jew kulturali. Il-messaġġ li qabel kont ippruvajt insikket issa kien qed jaqbad f'sidri b'urġenza li ma setax titrażżan. Kull belt li żort, kull sinagoga li priedkajt fiha, kull suq li qsamt sar opportunità biex naqsam l-aħbar it-tajba ta' Kristu. L-istess postijiet fejn qabel kont infittex l-Insara biex narrestahom saru għaliji għammiela biex niżra' l-kelma. Rajt nies minn nazzjonalitajiet, kulturi u pożizzjonijiet soċjali differenti jinbidlu bl-istess qawwa li bidlitni fit-triq lejn Damasku. Il-missjoni tiegħi mal-Ġentili qanqlet reżistenza qawwija minn ħafna li, bħali qabel, ma setgħux jaċċettaw dan it-twessigħ tal-grazzja. Iżda kull oppożizzjoni saħħet biss il-konvinzjoni tiegħi li l-Evanġelju kien tassew universali. Is-sejħa biex inkun appostlu tal-Ġentili bidlet mhux biss ħajti, iżda l-kors tal-istorja tal-Knisja. Il-bibien li Alla fetaħ permezz tal-ministeru tiegħi ppermettew li l-Evanġelju jilħaq it-truf tad-dinja magħrufa. Il-prezz biex insegwi lil Kristu deher ħafna akbar milli stajt nimmaġina. Il-provi bdew joħorġu waħda wara l-oħra, bħal mewġ bla waqfien ta' baħar imqalleb. Iżda kull sfida saħħet biss id-determinazzjoni tiegħi biex naqdi lil dak li sejjaħli. Is-swat kien iċarrat ġismi, iżda ma setax imiss il-konvinzjoni tiegħi. Ħames darbiet irċevejt mingħand il-lut erbgħin sawta nieqes waħda. Tliet darbiet ġejt imsawwat bil-virgi. Darba ġejt imħaġġar u mħolli għall-mejjet. Ġismi kien iġorr il-marki iżda ruħi baqgħet soda. Il-ħabsijiet saru t-tieni dar tiegħi. Il-ktajjen li qabel kont nuża biex norbot lil oħrajn issa kienu jdawru l-polzijiet tiegħi stess. Iżda anke fl-aktar ħabsijiet mudlama, il-preżenza ta' Kristu kienet aktar reali mill-ħitan li kienu jdawruni. Tliet darbiet iffaċċjajt għarqa. Għaddejt lejl u jum jixxejjer fil-baħar miftuħ. L-ilmijiet fondi kienu jeddu li jibilgħuni, iżda l-id li żammitni fit-triq lejn Damasku ma abbandunitnix fl-imwieġ imqallba. Il-ġuħ sar sieħeb frekwenti. Il-kesħa kienet tidħol f'għadmi fil-lji li barra. Il-perikli kienu jistennewni fl-ibliet, fid-deżerti, fost aħwa foloz. Kull jum ġab miegħu sfidi ġodda għas-sopravivenza. Madankollu, f'nofs dawn it-tribulazzjonijiet kollha, skoprejt sigriet prezzjuż, il-grazzja ta' Kristu kienet biżżejjed. Aktar ma ħassejtni dgħajjef, aktar il-qawwa tiegħu dehret f'ħajti. Il-persekuzzjoni li qabel kont nimponi fuq l-oħrajn, issa kont qed inġarrabha f'ġismi stess. Kull ċikatriċi f'ġismi saret xhieda siekta tal-prezz tal-evanġelju. Iżda kieku staqsewni jekk kienx jiswa, kont inwieġeb elf darba iva. Għax l-ebda tbatija ma tista' titqabbel mal-eċċellenza tal-għarfien ta' Kristu Ġes, Sidi. Il-vjaġġi missjunarji li għamilt immarkaw mhux biss ħajti, iżda reġgħu pinġew il-mappa tal-Kristjaneżmu bikri. Kull pass li ħadt f'art mhux magħrufa fetaħ toroq ġodda biex il-messaġġ ta' Kristu jilħaq qlub bil-għatx. Fl-ewwel vjaġġ, tlaqt minn Antjokja ma' Barnaba, is-sieħeb fidil tiegħi. Samna ibħra u muntanji, waqqafna komunitajiet ta' fidi f'postijiet fejn l-isem ta' Ġess qatt ma kien instema'. Kull belt milħuqa kienet fruntiera ġdida mirbuħa għas-Saltna. It-tieni vjaġġ ħadni saħansitra aktar 'il bogħod. Mazzila ma' ġenbi, Sant l-Asja Minuri u, bi tweġiba għal sejħa fil-ħolm, Sant lejn l-Ewropa. Il-messaġġ ta' Kristu ssamma' fit-toroq ta' Filippi, Tessalonika, Korintu u Ateni. L-Evanġelju ma kienx jaf limiti ġeografiċi. F'kull belt li żort, qalbi nqasmet bejn il-ferħ li nara knejjes ġodda jitwieldu u t-tħassib dwar it-tkabbir tagħhom. L-ittri li ktibt kienu estensjonijiet tal-ministeru tiegħi, jilħqu lill-aħwa meta ma stajtx inkun fiżikament preżenti. It-tielet vjaġġ kien immarkat minn żmien prezzjuż f'Efesu, fejn il-qawwa t'Alla dehret b'mod straordinarju. Għal tliet snin għallimt kuljum fl-iskola ta' Tirannu, nara l-Kelma tal-Mulej tikber bil-qawwa f'dik ir-reġjun. L-ittri tiegħi lill-Knejjes twieldu minn din l-esperjenza profonda mal-komunitajiet li waqqaft. Kull kelma miktuba ġarret mhux biss tagħlim, iżda l-imħabba ta' missier spiritwali għal uliedu fil-fidi. Permezz ta' dawn l-ittri, għadni nkellem lill-Knisja sal-lum. It-twaqqif ta' dawn il-komunitajiet u l-kitba tal-ittri kienu aktar minn kisbiet ministerjali, kienu t-twettiq tal-pjan t'Alla li jwassal il-Kelma tiegħu sat-truf tad-dinja. Kull knisja mħawla, kull ittra miktuba, kull ħajja mibdula kienet xhieda tal-grazzja li laqtitni fit-triq lejn Damasku. Ma mxejtx ma' Ġesma tul il-ministeru tiegħu fuq l-art, ma kontx fost it-tnax li akkumpanjawh għal tliet snin, ma rajtx il-mirakli tiegħu, ma smajtx it-tagħlim tiegħu direttament minn xofftejh. Jien appostlu mwieled barra miż-żmien normali, imsejjaħ b'mod straordinarju. Il-laqgħa tiegħi ma' Kristu rxoxt fit-triq lejn Damasku kienet unika u bidlitni kompletament. Ma kellix bżonn immiss il-pjagi tiegħu bħal Tumas, u lanqas nistat miegħu bħal Pietru. Id-dawl jiddi u l-leħen li sejjaħli b'ismi kienu biżżejjed biex jirrivoluzzjonaw l-eżistenza tiegħi. Ħafna kkontestaw l-awtorità appostolika tiegħi għax ma kontx wieħed mit-tnax oriġinali. Iżda l-inkarigu tiegħi ġie direttament minn Kristu Rxoxt. L-istess Ġes li sejjaħ lil Pietru fix-xatt tal-baħar sejjaħli fit-triq imtrabba ta' Damasku. L-Evanġelju li nippriedka ma rċevejtux mingħand l-ebda bniedem, u lanqas ma ġejt mgħallem minnhom. Ir-rivelazzjoni ta' Ġes Kristu f'ħajti kienet tant reali u qawwija li bidlet il-persekutur fi predikatur, il-buttuna f'appostlu. L-istorja tiegħi hija xhieda ħajja li Alla mhuwiex limitat għall-metodi konvenzjonali. Hu jagħżel il-qaddejja tiegħu skont ir-rieda sovrana tiegħu, jikkwalifika lil dawk li jsejjaħ u juża saħansitra l-aktar bniedem improbabbli għall-glorja tiegħu. Bħala appostlu, il-missjoni speċifika tiegħi kienet li nilħaq lill-Ġentili. Filwaqt li t-tnax iffukaw prinċipalment fuq Iżrael, jien inbattant il-ġnus. L-evanġelju li rċevejt kien l-istess, iżda l-qasam tal-ħidma espanda lil hinn mill-fruntieri Lhudin. Li tkun appostlu mwieled barra miż-żmien normali ma naqqasx is-sejħa tiegħi u lanqas l-awtorità tiegħi. Għall-kuntrarju, wera li l-qawwa t'Alla ma tafx limiti temporali u ma tintrabatx ma' aspettattivi umani. Il-grazzja li laqtitni turi li ħadd mhu 'l bogħod mill-imħabba ta' Kristu. F'kull sawta li rċevejt, f'kull ġebla li laqtet ġismi, f'kull lejl mgħoddi fil-qiegħ ta' ħabs, skoprejt verità prezzjuża, Kull tbatija għandha skop f'idejn Alla. Il-provi ma kinux kastig, iżda strumenti ta' tkabbir u xhieda. Tliet darbiet tlabt lill-Mulej biex ineħħi x-xewka minn ġismi. It-tweġiba li rċevejt biddlet il-perspettiva tiegħi għal dejjem, Il-grazzja tiegħi biżżejjed għalik, għax il-qawwa tiegħi tissaħħaħ fid-dgħufija. Kien hemm li tgħallimt niftaħar bid-dgħufijiet tiegħi, biex il-qawwa ta' Kristu tistrieħ fuqi. Kull belt li keċċietni, kull sinagoga li rrifjutatni, kull konfoffa kontra ħajti serviet biex issaħħaħ il-fidi tiegħi u twessa' l-evanġelju. Dak li l-avversarji tiegħi ppjanaw għall-ħażin, Alla biddlu f'opportunità ta' xhieda. Tgħallimt ngħix kuntent f'kull sitwazzjoni u ċirkustanza. Fil-għana jew fil-faqar, fil-libertà jew fil-ħabs, fis-saħħa jew fil-mard. Is-sigriet kien Kristu, li kien isaħħaħni fiċ-ċirkustanzi kollha. Issa, waqt li qed nikteb dawn il-kliem f'Ruma, naf li t-tmien tiegħi qed joqrob. Neruni qed iżid il-persekuzzjoni tal-Insara, u l-eżekuzzjoni tiegħi hija imminenti. Iżda nista' ngħid b'konvinzjoni, ġilidt il-ġlieda t-tajba, temmejt it-triq, ħarist il-fidi. L-istess ħeġġa li qabel kont nuża fil-persekuzzjoni tal-Insara, ddedikajt kompletament għat-tixrid tal-Evanġelju. Il-bidla kienet kompluta, minn persekutur għal persegwitat, minn għadu għal ambaxxatur, minn Sawl għal Pawlu. Għalija, il-ħajja hi Kristu u l-mewt hi rebħ. Kull mument ta' tbatija kien jiswa għax qarrabni aktar lejn dak li ħabbni u ta ruħu għalija. L-istorja tiegħi hi xhieda ħajja li m'hemmx ħajja mitlufa tant li l-grazzja ta' Kristu ma tistax tilħaq u tibdel. Fil-ħabs tal-Mamertina, waqt li qed nistenna l-mewt tiegħi, qed naħseb fuq il-vjaġġ tal-għaġeb li ġabni hawn. Minn persekutur bla ħniena għal priġunier għal Kristu, x'ironija mill-isbaħ tal-Mulej! Iżda m'hemmx dispjaċir f'qalbi, hemm biss gratitudni. Idejja, issa mxekklin bil-ktajjen, kitbu kliem li ser jibqa' jidwi tul iż-żminijiet. Riġlejja, li mxew eluf ta' mili jxandru l-Vanġelu, dalwaqt ser jagħmlu l-aħħar mixja tagħhom. Leħni, li xandar lil Kristu fis-sinagogi u l-pjazez, dalwaqt ser jiskott bis-sejf ta' Nero. Imma l-ferħ tiegħi hu sħiħ. Permezz ta' ħajti, Alla wera li l-grazzja tiegħu hija akbar minn kull dnub, l-imħabba tiegħu hija aqwa minn kull reżistenza, u l-qawwa tiegħu tidher fl-akbar dgħufija tal-bniedem. Jekk ħajti hi ta' eżempju, ħalli tkun din, ħadd mhu 'l bogħod mill-imħabba ta' Kristu. Qed nara ġenerazzjoni ġdida ta' Nsara tqum. Iż-żerriegħa li żrajt fil-vjaġġi tiegħi issa qed tagħti frott bil-bosta. Il-knejjes li waqqaft għadhom jikbru. L-ittri li ktibt qed isaħħu lill-aħwa fil-fidi. Il-mewt mhux ser tkun it-tmiem tiegħi, ser tkun l-akbar rebħ, li nkun ma' Kristu. Lilek li qed tisma' l-istorja tiegħi, inħallilek din ix-xhieda, jekk Alla seta' jbiddel lil Sawl minn Tarsu, l-akbar midneb, għal Pawlu, l-appostlu tal-Ġentili, hu jista' jbiddel kull ħajja. Ma jimpurtax x'għamilt fil-passat, ma jimpurtax x'żbalji għamilt, il-grazzja ta' Kristu hi biżżejjed. Ix-xemx bdiet nieżla fuq Ruma. Dalwaqt, ser jeħduni fejn ser neħel il-mewt. Imma ser nitlaq ċert li l-kuruna tal-ġustizzja hi merfugħa għalija u għal dawk kollha li jħobbu l-miġja tal-Mulej. Il-qawwa tal-Vanġelu li biddlet ħajti għadha ħajja u attiva. Nixtieq li l-ġenerazzjonijiet li ġejjin isibu f'dan ir-rakkont iċ-ċertezza li m'hemmx limitu għal dak li Alla jista' jagħmel permezz ta' ħajja mogħtija kollha kemm hi lilu. Hekk kif qed naqsam l-istorja tiegħi magħkom illum, qed nerġa' ngħix kull mument bl-istess ħeġġa ta' meta għexthom l-ewwel darba. Minn persekutur għal persegwitat, minn Fariżew imħeġġeġ għal appostlu tal-Ġentili, ħajti hi xhieda li ħadd mhu 'l bogħod mill-imħabba ta' Kristu li tbiddel. It-toroq li mxejt, l-ibliet li żort, in-nies li ltqajt magħhom, kull dettall kien ippjanat b'għaqal biex iwettaq għan li kien akbar mill-fehma tiegħi. Ħa nkomplu nesploraw l-għana bla tarf tal-Iskrittura u l-veritajiet eterni li fiha. Jalla l-grazzja u sliem li doqt f'ħajti jkunu wkoll parti mill-istorja tiegħek. Sal-laqgħa li jmiss tagħna!